avuxeni vahlaleri na vayingiseri va chanele ya matimba emanana malo youtube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na tichanele tin'wana um ni lava ku vulavula hi mhaka leyi xana a red room or a red house hi kwihi because vanhu vo tala va koti ku twisisa ku red room red house i ndhawu ya njhani kumbe hi kwihi um red room red house vanhu va ka hina ti hambanile ende ti tele ngopfu se ni ta mi byela tin'wana leti ni ti tivaka ni lava swi tivaka van'wana va ta tatisa kona va nga tatisa kona xana loko i ku i ya n'angeni i ya endla swilo swo karhi handle ka loko i vabya i ya endla yini xana loko i suka i ya ka tikereke teti ni nga ta ka ni nga ti hlaya hi mavito handle ka loko i kha i vabya i kuma ku vutomi bya wena byi i right a wu vabyi mirini muzimba wu right i ya endla yini ma twisisa se kwalaya ni ku vulaka hi kona ka red house ya kona xikombiso i kuma ku munhu a suka a ku ni ya n'angeni ni la ku ta ku manejara leyi ni tirhaka na yona yi ni rhandza ngopfu sweswo swo swi wela ka red ka ka ka ka red ka ka red house or red room na leswaku vatirhikulobye loko ni ri ku tirheni loko ni vulavula va ni twisisa ivi va fika va n'wi nyika ximitswana xexo e hambi munyungela swi wela ka ka red room naswona sweswo because laya ya tirhiseni ya tirhisa murhi or ya tirhisa mijiko ku vanhu va ku rhanga ku wena loko i vulavula ntirhweni un'wana na un'wana a twa hi wena ma ni twisisa ku wena loko i tshamini kumbe i ri na mhani va ku sweka le kaya loko i vulavula xo karhi ku mhani va ku sweka ni kombela ku mi ni swekela vuswa i kuma ku tirho ri le ku beni a teka xipotwana a tseleka a tseleka vuswa mhani wa ku sweka ni kombela ku ya ni xavela tibiya a suka hi rivilo a kha a swi vona ku na dyambu ra hisa laha ni nga khomanga umbrella mara wena mbilwini case talk a ni ye kwele ni nga ya kona va fika va ni nyika ku loko ni vulavula na nsati loko ni fika kaya ni twisisa xin'wana na xin'wana naswona swi wela kona ka ka ka ka ka red room red house ivi van'wana hi suka hi ya kwele ka tikereke teti hi nga ni nga ta ka ni nga ti hlaya hi mavito loko yi fika leyi fika ku la ta ku nuna wa mina xin'wana na xin'wana lexi ni xi vulavulaka ni yingisa loko n'hweti hela ni ku ni lava mali a hatla a posa mali hi xipidi loko nuna wa mina ni ku sweswiwani

ma twisisa i va ye ku i va i ye kona kwale ka tin'anga ta xintu nakona kwale hi ku vulaka hi ku le kwi hi le ka red house red room ma twisisa because va ku nyika swilo leswi kuma ku swi ya xanisa n'wana wa n'wana manana ma twisisa swi ya xanisa buti wa wena or swi xanisa sesi wa wena swilo leswi swa ka Red Room Red House van'wani va famba mi kuma ku va famba tindhawu ta le kule a yela ku n'wana wa un'wana n'wansati or n'wana un'wana n'wanuna a kota ku n'wi yingisela loko va fike va n'wi nyika a swi bolela swilukaluka a ti endla ti ti ti ti va ri yini leswa maphondo leswi maphondho lama loko ma tina loko a vulavula n'wana wa vanhu a n'wi yingisa xin'wana na xin'wana loko a ku a ni lava yini yini sweswi rivilo a endla loko n'hweti hela i foyini ku heyi ni lava ni mali ya swona so munhu a teka muholo hinkwako fu a ku nyiketa i twi nga ku swa tsakisa sweswo mara ta twa munhu a kha ku e mani mani i fambela vanhu tin'anga i fambela vanhu maporofeta i fambela yini yini ku ve na wena wa swi endla swi sweswo mi fambela vana va vanhu tin'anga mi fambela vana va maporofita ku a ku rhandzi munhu a ku rhandzi swi suka mbilwini a nga ku rhandzi hikuva va ku bohe tintambu kumbe a n'wi lukeleli maphondo malama hi ma vonaka kumbe swibodhlela sweswi hi swi vonaka na mafundho mi ku hi hi na hi yi ka red room a hi yi ka red house mi khe mi endla ku vana va vanhu va phuta hi mhaka ya swona sweswi swa ti-red room red house lava ya ku le ka red room red house va yela rifuwo ku va kota ku kuma mali a ah, swa antswa vona hikuva va phutisi vana va van'wana hikuva n'wina mi phutisa vana va vanhu mi endla vana va vanhu va matata vanhu munhu sweswiwani a nga ha tivi no lava ku vona vatswari va yena lava nga kona hi mhaka ya wena yi ya n'wi bohela ku le ka ti-red room ti-red house ta kona va mi nyika swimudyana mi munyungela na swimitswana mi munyungela van'wani mi ya landza titamu mpfukambhoyela ya titiya ti ku tswi hi maphondo malama mi ma endlaka mi xanisa vana va vanhu se mi nga ti byeli ku red room red house hi loko vanhu va ya le kwale va ya kona kwale va ku vulaka nakona kwala ndzhaka yindlu kwalayo ya kona kwala ka muporofita yaloyo hi le ka red room red house nakona kwala ka n'anga yaleyo leyi xithabywanini leyi hi le ka red room red house ma ni twisisa se tindhawu letiya ti-red room red house hi leti nga nghenele ka maporofita ya vula na vona va wela kona ka type yaleyo ya ti-red room red house hi ku hi kona kwele na kona a ni mi yela ku ya boha vanhu mi loya vanhu mi endla vanhu swo hambanahambana vanhu va ka hina so na khensa ku va mi na ta channel ya matimba ya mani wa mali ku channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula thank you